Wel, uh, dyma fideo arall, a dim ond wythnos yn ôl gafwch chi'r dwytha, ond wrth gwrs mae hi heddiw ddydd Gwyl Ddewi, ac felly o'n eisiau cael y cyfle i ddweud gwir i ddymuno dydd Gwyl Ddewi dda i chi gyd. Uh, mae wedi bod yn wythnos yn Llundain sydd wedi cael blas ar Gymru, da ni wedi cael um, derbynfa yn deg Downing Street, um, lle oedd na fobl o bob rhan o Gymru wedi cael gwahoddiad, ac yn wir, mi oedd na gymaint o fobl yna eleni, mi oedd gennau bedwar o fobl o etholaeth Aberconwy wedi cael gwahoddiad, ac yn anffodus ddaru fi ddim llwyddo i weld yr un ohonyn nhw oherwydd mi oedd hi'n anodd iawn cael lle i droi yn Downing Street. Mi oedd hi'n bersonol yn falch iawn bod y digwyddiad yn mynd o nerth i nerth ac wrth gwrs mi oedd hi'n dda gweld y Prif Weinidog unwaith yn hagor yn sicrhau bod Downing Street yn agor ei ddrysau i bobl o Gymru i nodi Dydd Gŵyl Ddewi. Yn yr un un modd, mi gafwyd hefyd dadl Dydd Gŵyl Ddewi ddoe yn San Steffan, y tro cyntaf i mi fethu uh, bod mewn dadl Dydd Gŵyl Ddewi tra dwi wedi bod ar y meinciau cefn. Ond wrth gwrs, unwaith yn rhagor, mae'n bwysig bod ni yn cael y cyfle yma i sicrhau bod ni yn cael trafodaeth sydd yn benodol ar gyfer Cymru. Ond yn yr un un modd, swn i'n licio hefyd llongyfarch bobl sydd wedi bod yn ymwneud â digwyddiadau i nodi Dydd Gŵyl Ddewi yma yng Nghymru, yn yn yr etholaeth yma yn Aberconwy, ond hefyd wrth gwrs y digwyddiadau megis Wythnos Cymru yn Llundain, a hefyd yr holl eff- yy ymdrechion sydd wedi cael eu gwneud i nodi Dydd Gŵyl Ddewi, boed chi'n Hong Kong neu yn yr Unol Daleithiau, mae'n effaith yn cael ei wneud i sicrhau bod ni'n rhoi Cymru ar y map. Ac fel rhywun sydd yn teithio ar y tiwb yn Llundain yn gyson, mi oedd o'n bleser gweld Er bod stesion Westminster ar y tiwb wedi cael ei chymryd drosodd gen yr ymdrechion i ddangos bod Cymru yn le da i fuddsoddi ac yn le da i ddod ar eich gwyliau i sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'n bodolaeth ni a'r hyn sydd ganddo ni i gynnig. Felly, dwi ddiolchgar am ymdrechion pawb i sicrhau bod Dydd Gŵyl Ddewi yn cael ei nodi'n gywir, boed ni yma yn etholaeth Aberconwy neu mewn rhan arall o'r byd. Yn yr un un modd, mae'n anodd iawn i mi beidio gwneud un o'r uh, datganiadau yma heb drafod Brexit yn sydyn. Dwi ddim yn mynd i fynd i'r manylder ar hyn o bryd, ond wrth gwrs mae hi bellach yn amlwg uh, bod rhaid gwneud penderfyniad ynghylch sut da ni'n symud ymlaen a hynny'n gynt yn hytrach na'n hwyrach. Da ni bellach yn mis Mawrth, um, da ni felly i fod i adael ar y 9 o fis Mawrth, ac mae hi bellach yn amlwg y byddwn ni'n pleidleisio unwaith yn rhagor ar gytundeb y Prif Weinidog cyn y deuddegfad o Fawrth. Os ydy cytundeb y Prif Weinidog yn pasio, yna mi gawn ni bythefnos o orffwys o Brexit cyn bod ni wedyn yn dechrau trafod y berthynas tymor hir efo'r Undeb Ewropeaidd, a mi fydd hynny wedyn yn 21 mis arall o drafodaeth diflas ond angenrheidiol. Ar y llaw arall, os ydy cytundeb y Prif Weinidog yn syrthio ar y deuddegfed o Fawrth, yna disgwyl ydy A fyddan ni wedyn yn trafod os ydan ni am adael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb, a hynny ar y trydydd ar ddeg o Fawrth. Ac os ydi'r Tŷ'r Cyffredin yn penderfynu bod ni ddim am adael heb gytundeb, yna ar y bedwerydd ar ddeg o Fawrth mi fydd yna yym ddadl i weld os ydan ni'n mynd i ofyn i'r Prif Weinidog fynd i ymestyn cyfnod erthygl 50. Felly dyna di'r amserlen, a dwi'm yn mynd i ddeud dim mwy am y mater, ond jyst i grynhoi yn syml iawn iawn, ar y deuddegfad o Fawrth fydd 'na bleidlais ar gytundeb y Prif Weinidog, Os ydy'r cytundeb hwnnw'n syrthio, ar y trydydd ar ddeg, mi fyddan ni'n trafod os 'da ni am adael i'r Undeb Ewropeaidd heb y cytundeb, ac os 'di hynny'n cael ei wrthod, yna ar y bedwerydd ar ddeg, mi fydd Tŷ'r Cyffredin yn trafod os ydan ni am ofyn i'r Prif Weinidog ymestyn cyfnod erthygl 50. Yym, cwpl o bethau eraill dwi eisiau yy cyffwrdd arnyn nhw. Yym, mae yn ddy- ddydd Gŵyl Ddewi a mae bobl yn dweud gwnewch y pethau dych bychan oedd un o un o ddy- ddywediadau mawr Dewi Sant. Wel, rwy'n ddiolchgar iawn uh, i sefydliad y merched, y WI, yn Ysbyty Ifan, sydd wedi gyrru y bathodyn bach um, sydd wedi cael ei wneud uh, yn, yn y gangen honno o'r WI. A pwrpas y bathodyn bach yma, wedi gofyn i mi wisgo fo er mwyn bod fi'n nodi pryderon aelodau y WI am yr hyn sy'n digwydd i'r amgylchedd. A dwi yn meddwl bod hwn yn ffordd dda iawn o lobio eich aelodau seneddol. Dwi'n gyson yn derbyn e-byst yn, yn lobio aelodau seneddol am y gwaith da ni'n neud, ac yn aml iawn mae'r um, e-byst hynny yn, yn dod o safleoedd megis 38 degrees sy'n golygu bod yna rhywun arall wedi sgwennu nhw, a bod yna ddim byd yn bersonol amdanyn nhw, ac felly dwi'n ddiolchgar iawn i, i gangen sefydliad y merched yn Sbyty Ifan am, am mynd i'r drafferth i fod yn bersonol iawn yn y ffordd maen nhw wedi cysylltu efo fi, ac yn gofyn yn syml iawn i, i mi rannu i pryderon nhw ynghylch yr hyn sy'n digwydd yy, i fyd natur oherwydd newid hinsawdd. Felly, dwi am meddwl bod hwnna'n ymdrech dda iawn uh, gan sefydliad y merched. Ac yn yr un un modd, i mi bigio pechu, dwi hefyd yn ddiolchgar iawn i Merched y Wawr, sef y fersiwn uh, arall o sefydliad y merched efallai sy'n bodoli yng Nghymru. Mae Merched y Wawr, wrth gwrs, yn bodoli ers hanner canrif a mwy, a dwi yn hynod o falch o'r llythyr yma dwi wedi dderbyn gan Merched y Wawr hefyd sydd yn nodi pryderon Merched y Wawr ynghylch diffyg darpariaeth bancio mewn cymunedau gwledig ar hyd a galled Cymru bellach. Yndi, mae Merched y Wawr yn nodi'n glir iawn cyfraniad mae swyddfeydd y post yn wneud i drio llenwi'r bwlch lle mae banciau wedi gadael, ond maen nhw hefyd yn codi cwestiynau sylfaenol ynghylch yr ystod o wasanaethau sy'n cael eu cynnig mewn swyddfa bost ac hefyd wrth gwrs y diffyg mynediad i ambell swyddfa bost sydd wrth gwrs yn siop y pentre Yn ogystal, cynnig gwasanaeth Swyddfa Bos draddodiadol. A'r oll dwi eisiau dweud mewn ffordd ydy, pan 'da ni yn nodi Dydd Gŵyl Ddewi, 'da ni'n ymwybodol bod y gwaith o nodi Dydd Gŵyl Ddewi'n digwydd oherwydd sefydliadau gwirfoddol trwy gydol etholaethau megis Aberconwy, a does 'na ddim dau um, griw mwy bywiog yn yr etholaeth yma na y WY a Merched a Wawr sydd bob amser yn barod i estyn cymorth uh, i weithio o fewn i cymunedau a hefyd wrth gwrs i lobïau'r aelodau seneddol. pan maen nhw'n credu bod hynny'n eu gwahaniaeth. Felly, diolch iddyn nhw am eu gwaith, a Dydd Gŵyl Ddewi hapus iawn i chi gyd.